I go, I go call one or one bros when get bakery because this bread matter now I want to discuss today for market trends for this market report. Like I talk, eh, I not happy at all. Yes, because I enter market see the prices of things. Even the ones when I dey read for paper, when I dey see say for for television, it entire me scatter. Ma I call this bros. o.

My name is Jeremiah. Okay. Ah, okay, uh, from all that I know, eh, you dey you you get bakery, abi? Yes, sir. In fact, yesterday I want to appreciate you for the bread when you carry when you say me the same call give me for office. So I appreciate you. Uh, if, if, if information minister say thank you so much, and even Swasef say thank you.

fifteen kg o fifteen kg and as i dey talk to you about about i buy that butter last week if you eh. come market now e no go be the same price. wonderful. i'm telling you. Kai. i'm telling you just yeah just yeah day before yesterday they don put na i buy flour. Uh. um to, I, we buy flour to the one thousand. Uh. last week they put eight hundred naira.

It's so no more business. It's no longer ah, ah. business. Okay. So, so I, I, I, I it's, it's, it's, difficult now that we can, we we just we just we don't know what to do because if you don't try to stay in the business, you will shut down. And when you shut down, coming back will be so difficult. Okay. Okay. Because things are going up uh, daily basis. So how you dey cope with the diesel problem now when you do dey run your

a carton of yeast. Yeast. So it's it's tough. It's yeah. tough. Yeah. Okay, tough. no wala. Make I, I go allow other people talk. I go call you back if need be. Thank you so much, eh? and God bless you again for the bread when you sent come down yesterday. Thank you. Eh? Yeah. No problem, sir. Right, I sir. visit everybody. No yeah. wala. If you dey sell bread oh, if you dey buy bread oh, if you dey hawk bread oh, if you dey produce bread oh, if you get break uh, bakery, anyone wey you be for for inside, um, just let us know this bread business eh, this problem when they ground now for inside market too because eh, e don tire me no be small thing before they go say if person no fit chop rice chop chicken you fit kukuma chop bread and mineral and you will be fine with just fifty naira that time you can chop something even at least hundred naira or two hundred patapata but now i no understand. hello that's good morning sir. morning talk to me sharply. emmanuel calling from surulere. go ahead sir.

okay all the way from um, he said sarah from ogun state he said good morning my dear brother i don't know where we are going to the bread that we normally buy for 300 naira is now 600 to 700 naira and the worst part is that they have reduced the quality wamlele the quality go dey affected yes now abi everything e go dey affected because if you dey buy butter now for that amount that eighteen thousand naira na me go come use all day dey do the bread i go make sure say i go fit manage that butter do two people, batches people wan dey produce shinshin wan dey put egg dey put butter they no go put egg again they no put egg again even that milk sef they no go reduce the milk they go look for flavour e get one flavour wey be the wey be milk flavour go put inside so that you go dey send am you no go test am. he say the worst part is that they have reduced quality it's no more quality as before and it's so expensive my problem is why is it our country nigeria whenever things go high they will not reduce

I dey tell you make you waka. Once you cross bridge, Niger Bridge now, eh. you no go get fuel anything less than two hundred and. Okay, name. I dey tell you, plenty things dey happen for Nigeria. Oh. Wow. This one now na seven hundred and twenty naira, seven hundred and fifty naira. Eh. Yet transporter. Chai. Hey, yeah. They don't fit give drivers anything to say, okay, we'll oh, make una take this one enter, take buy gas for people. If uh, they work out travel for road. Uh, Plenty things there for Nigeria. No be only water, no be only uh, bread. Many things they happen. People are suffering. God. I don't know the kind of government where they they don't put Nigerians into mess. somebody say this morning he say he use rice take drink tea he say because if he buy bread he no go reach he and his children ma call am o make tell us o you can see the way things don turn out o now somebody dey use rice dey drink tea because of the way things be.

Ah, no, when the children are going to school this morning, Eh, so you know they ate rice on Sunday, eh, ate rice on yesterday, eh. today again na Eh. rice na e dey. So I say make I make am nourish small. Hey, I yeah. have to do tea. Sure. You need to serve them, and they ate it. So you come give them rice and tea.

e no go go round Hey, so i yeah. have to use tea You have to use rice to take akọ. Thank you, thank you. yes na welcome god will help us Una dey hear so. A mother, you see, say bread. You say, you say they no fit buy bread. Bread cannot go through, go cannot go round herself can't go round o and the four children. so e and they need to better go school. make dem chop belleful make dem chop make their belle full na she kukuma boil rice put join the tea because you know say they dem chop rice sunday eh, dem chop rice yesterday now dem suppose don eat eh, bread and tea now because carbohydrate carbohydrate but now dem no fit buy bread say toh make she just make am as they fit take am now she come still cook the rice again boil am give dem the rice put tea join am hey ogene men.